спикер хәзер монда монда тагын да җитдирәк булырга кирәк чөнки актанышлар килә артур әфәнде галиәхмәтов бу атаклы адымнар полилингваль мәктәбе түбән камадагы мәктәпнең мөдире Ул Артур әфәнде күптелле мәгариф, ягъни туган телне өйрәнүдә яңарыш турында чыгыш ясаячак. Артур әфәнде, әгәр сезнең микрофон техника рөхсәт итсә, әйдәгез, без мәктәп турында, полингвалик турында, полингвалик тәҗрибәсе турында ишетергә теләр идек. Сүзне сезгә бирәбез. Хәерле көннәр барыгызга да. Мине ишетәсезме? Бик яхшы эштәбез. Дәвам итегез. Бик, бик яхшы алайсаң. Чөнки чыннан да менә бу билингвалик турында сезгә берничә мәгълүмат әйтеп китәсе килә иде, чөнки барыбер менә бүгенге көндәге вазгыятьтә, әгәр дә инде искә төшерсәк, 17 елны безнең Татарстанда бик күп кенә ата-аналар татар телен өйрәнүдән баш тарта башладылар. Һәм шушы Чынын сөйли дигәндә ул без чыннан да безнең мәгариф өчен, безнең хакимият өчен зур бер челлендж булды һәм менә шушы челленджка нинди җавап бирергә соң дигәндә, менә адымнар шушындый бер җавап булып тора торган, менә шундый бер сынау вакыты килгән дип әйтәсем килә. Ни өчен җавап? Чөнки менә хәзер мин аның турында кыскача гына сезгә үземнең чыгышымда әйтеп китәчәкмен. Һәм шулай ук менә әгәр дә инде без исәпкә алсак, менә үзебезнең адымнар мәктәбен һәм инде гомумән үзебезнең Татарстанда менә шушы алты адымнар мәктәбе бүгенге көндә алар эшләп киләләр. Һәм менә шушы мәктәпләр Аларны нәрсәсе белән башка мәктәпләрдән аерыласың һәм менә аның укыту методикалары мәсәлән яки инде укыту системасында нинди үзенчәлек сизеләсең дигән әйбергә минем кыскача гына сезгә җавап бирәсем килә. Һәм әгәр дә инде без адымнар мәктәбенә килсәк, безнең үзенчәлекләр әлбәттә нәрсәдән сизелә. Иң беренче чиратта, әлбәттә, ул безнең мөхит бит инде, чөнки менә башка мәктәпләрдән аермалы буларак, әлеге мәктәпләрнең төзелешенә күп кенә акча бүлеп бирелгән, әлбәттә. Һәм менә кызыксындыру чарасы буларак, менә башка мәктәпләрдән аермасын, менә хәзер сез үзегез дә экраннарда күреп китәрсез. Менә ниндирәк мәктәпләр икән, әгәр дә бер тапкыр да адымнарда булмасагыз, менә мин сезгә кыскача гына шундый бер экскурсия үткәреп аласым килә. Әйе. Яхшы.

Кыскача гына алганда, менә безнең мәктәпнең тышкы күренеше шушыннан гыйбарәт. Һәм инде, әлбәттә, тышкы күренеше матур булгач, аның эчке дөньясы да, эчке халәте дә матур булырга тиеш. Һәм шуны исәптә тотып, менә безнең мәктәпнең үзенең миссиясе билгеләнде. Һәм без аны татар теленә тәрҗемә иткәндә, ул Бөек шәхесләрне тәрбиялибез дип тәрҗемә итәбез инде. Ләкин аның төп чыганагы дип әйтик, ул инглиз телендә Nurturing Great Generation дип аталган иде. рус теленә тәрҗемә иткәндә воспитываем великое поколение һәм менә шушы миссия ул безне һәр көнне эшкә килергә балаларга белем бирүгә һәм аларга татар теленә мәхәббәтне уятуда шулай ук ярдәм итүче бер фактор булып тора шулай ук безнең үзебезнең философиябез бар ул философия безнең өч өлештән тора беренчесе әлбәттә инде аны бөтен адымнарга да хас булган белемгә һәм бердәмлеккә юл дип атала торган фәлсәфә дип әйтик. Чөнки әгәр дә халыклар бер-берсенең телләрен, бер-берсенең мәдәниятләрен белмиләр икән, бу инде рус милләтенә, татар милләтенә кагыла. Димәк, алар арасында чын-чынлап бердәмлек булмаячак. Шуны истә тотып, менә беренче президентыбыз Минтимер Шәймиевнең Белемгә һәм бердәмлеккә юл дигән адымнарга хас булган үзенә күрә бер фәлсәфәсе бар. Менә шушы фәлсәфә нигезендә, әлбәттә инде, безнең эшебез алып барыла. Әгәр дә исәпкә алсак, икенче фәлсәфәне, ул безнең фикер йөртүче яки фикерләүче балалар, үз өстендә эшләргә әзер булган укытучылар һәм инде ярдәмгә әзер ата-аналар дип атала. Чөнки бу һәрбер мәктәпкә хас булган бер парадигма булырга тиеш. Чөнки без әгәр дә балаларны фикер йөртүгә, алар ни өчен белем алалар һәм инде менә белемнәрен кайда куллана алалар, Моңа әгәр дә без өйрәтмибез икән, димәк, мәктәпнең тулай малганда белем бирү дәрәҗәсе бик түбән булачак. Һәм инде укытучылар, укытучылар коллективына килгәндә, инде ул барыбер без Адымнар мәктәпләренә укытучыларны сайлап алырга тырышабыз һәм күбесенчә менә бездә бүгенге көндә татар телен белгән укытучылар эшли. Бу да бик мөһим. Чөнки рус милләтеннән булган укытучыларыбыз да бар. Ләкин алар менә шулай килеп чыкты, яки аларның иптәшләре татар, яки алар ничектер менә теге татар телен каяндыр өйрәнгәннәр. Менә шундый укытучыларыбыз бар безнең. Менә әле күптән түгел генә бер шундый өстәл артында утырып, җыелып аш үткәргән идек дисәм була. Һәм анда, әлбәттә, ул ифтар ашы. Ләкин рус милләтеннән булган коллегаларыбыз да бик теләп катнаштылар. Һәм шул вакытта бу нәрсәне аңлата, менә безнең укытучылар барыбер дә үрнәк булырга тиешләр балаларга. Менә алар үзләренең мисалларында, үзләренең үрнәкләрендә күрсәтергә тиеш. Менә татар телен, әгәр дә алар рус милләтеннән булса да, менә аларга да кирәк икәнен Әгәр дә алар аңлата алалар икән, бу инде укучылар өчен дә зур бер этәргеч булып тора алга таба татар телен өйрәнүдә. Һәм инде безнең өченче фәлсәфәбез ул локаль фикерлибез. Локаль фикерлибез монда аңларга кирәк мәктәп мәнфәгатьләрен күздә тотып. фикерләүдә. Һәм инде шушының өчен без глобаль эшләргә әзербез дигән безнең максатыбыз бар, чөнки безнең шулай ук партнерларыбыз, көчле партнерларыбыз бар, менә алар турында да сезгә әзрәк әйтеп китәрбез. Үзебезнең тагын алга таба безнең кыйммәтләребез бар, ул әлбәттә инде безнең адымнарның фәлсәфәсенә туры килә торган кыйммәтләр. гомумән безнең халкыбызга туры килә торган кыйммәтләр дип әйтер идек ул хөрмәт тәртип әхлак күңел сафлыгы һәм болар барысы да менә безнең уку йортының төп асылын тәшкил итәләр менә шушы әгәр дә без моментларга дип әйтик менә шул төшенчәләргә әгәр дә без акцент ясасак без чынлап менә бөек шәхесләрне тәрбияләүгә ирешәчәкбез дигән өметебез зур һәм инде безнең менә белем бирүдә нинди ну, үзенчәлекләребез бар тагын шулай ук. Әлбәттә инде ул безнең белем бирү рус теле һәм татар телендә генә бармый, инглиз телендә дә бар һәм шуңа күрә акрил системасын яки инде инглиз телен фәннәр фәннәр аша өйрәтү яки анда фәннәрне инглиз теле аша, аша өйрәтү әлбәттә шушы система аша алып барыла без әлбәттә моның буенча әле теге төп профи яки анда мастерлар дип әйтмәс идек чөнки без әле тәүге адымнарны гына ясыйбыз ләкин инде моның буенча безнең Укытучыларыбыз төрле курсларда яки монда үзебезнең коллегаларыбыз белән аралашып, белемнәребезне туплыйбыз һәм арттырабыз һәм шуны тәҗрибәбездә кулланабыз. Һәм функциональ грамоталыкны арттыру яки анда 4К компетенцияләрне үстерү яки анда кыйммәтләргә нигезләнгән белем бирү яки инде value based э, learning бу инглиз телендә әйтелгән э, бу әлбәттә менә әллә ни яңалык та түгел барыбер менә безнең адымнар мәктәбенең үзенчәлеге булып торган шушы дүрт төшенчә бу төп мәгарифкә килгәндә Сорау бирергә мөмкин, менә сез сөйлисез менә татар турында, ләкин татарча укыталармы соң дигән сорау, әлбәттә, менә бу конференциянең һәм бүгенге очрашуның төп соравы була торгандыр. Әлбәттә, безнең татар телендә фәннәр без алып барыла. Ләкин мин әйтмәс идем аны 100% дип, 100%-ны тәшкил итә алмый, ни өчен дигәндә, чөнки безнең төрле милләт балалары шулай ук бездә укыйлар. Һәм инде шуны исәптә тотып, без менә барыбер алып барырга тырыштык. Иң беренче чиратта ул безнең башлангыч чорында безнең 25 процент татар телендә булса, 75 процент рус телендә башланып китте. Менә бу ел башында дип әйтик инде. Менә бүгенге көнгә без аны менә ярты 50 процент русча, 50 процент татарчага җиткерергә тырышабыз. Ләкин әлбәттә кыенлыклар бар. Ничек кенә булмасын, менә бу фәннәрне татар теле укыту өчен әлбәттә безнең менә иң кирәкле булганы әлбәттә кадрлар бар менә шуның белән горурлана алабыз ләкин бу теге инде менә без генә эшли алабыз моны дигән әйбер сүз түгел без генә эшлибез моны дигән әйбер түгел ләкин моңа без акцент ясыйбыз дигән аңлата һәм инде киләчәктә дә моны турында без уйлап үзебезнең эшчәнлекне алып барабыз дип ышандырасым килә Шулай ук безнең монда кызыл белән, яшел белән билгеләнгән фәннәр алар безнең татар телендә алып барыла. Ә инде кызыл белән билгеләнгәннәре алар өченче, дүртенче сыйныфтан соң безнең инглиз теленә әкрен-әкрен генә күчә башлыйбыз. Һәм инде менә төп мәгариф исәпкә алганда ул безнең бишенче сыйныфтан алып тугызынчы сыйныфка кадәр Димәк, тарих фәне, рәсем сәнгате, физик тәрбия, менә ул фәннәр безнең татар телендә алып барылачак 5-тән 9-га кадәр. Тагын соң инде 10-нчы, 11-нче класста без бу фәннәрне тулаем дигәндә рус теленә күчәчәкбез дигән фаразларыбыз бар. Һәм инде төп мәктәптә, төп мәгарифтә безнең 5-нче Тугызынчы сыйныфларда музыка технология фәненә алар инглиз телен кертеп алып барыла. Һәм инде җиденче, тугызынчы сыйныфларда алгебра, геометрия, география, биология фәннәре шулай ук инглиз телендә, өлешчә инглиз телендә укытыла дип әйтер идек. Әлбәттә, тулысынча менә бу фәннәргә фәннәрне укыту яки татар телендә, яки инглиз телендә ул әлбәттә инде безнең өчен зур бер сынау зур бер нәрсә дип шул инглиз теленнән алынган сүз челлендж бит ни өчен дигәндә беренчедән мына балаларның да әзер булуы кирәк менә без бүген күрәбез менә алар аларның да телгә булган сәләтләре әкренләп әкренләп үсеп килә менә гомумән телне белмәгән балалар бүгенге көндә безнең сыйныфларда утыручы исемнәрен әйтеп тормыйм, ләкин бик күп балалар бар. Якынча алганда, безнең 70 проценты балаларның татар балалары булса, татар гаиләләреннән яки инде аларның катнаш гаиләләре булырга мөмкин. 30 процент аларның рус телле балалар. Һәм әлеге балаларны татар телен өйрәтү, әлбәттә, ул бик зур энергия таләп итүче эш, чөнки беренчедән алар моңарчы менә шул 17 елдан башлап дип әйтик инде, гомумән татар телен укымыйча менә бүгенге көндә әлеге мохитне күреп, менә без чыннан да адымнарда укырга телибез дип, татарча өйрәнергә әзермесең дигән сорауга әйе, без әзер дип киләләр һәм менә без аларны әкрен генә, әкрен-әкрен генә татар теленә, гафу итегез, әкрен-әкрен генә татар теленә укытырга тырышабыз. Һәм моның нәтиҗәсе юк түгел, чөнки безнең татар теленең үзен генә алсак та, ул безнең атнага дүрт сәгать керә. Һәм бу бик яхшы саннар дип әйтер идем мин, чөнки бик күп мәктәпләрдә ул иң күп дигәндә өч сәгать булырга мөмкин, ләкин бездә менә ул дүрт сәгать. Бу минемчә барыбер шулай ук адымнар мәктәбенең башка мәктәпләрдән аерылып тора торган бер фактор булып тора. Һәм инде тәрбия юнәлешенә килсәк тә, безнең чыннан да әлеге юнәлештә дә эш алып барыла, чөнки өйрәтү бер әйбер, ләкин шулай мәдәниятне өйрәтү яки анда татар теленең яки инде татар мәдәниятенең үзенчәлекләренә өйрәтү шулай ук безнең бер юнәлешебез. Һәм, әлбәттә, без бу юнәлештә үзебезнең табибларыбызны таптык. Әлбәттә, ул безнең Сәләт оешмасы һәм шул буенча бер адымнар мәктәбендә Сәләт сыйныфлары эшләп килә һәм Сәләт клубы бар безнең мәктәбебездә. Менә видеода да күренде ул. Сары футболкалы балаларның тәмәке вакытында үз торган туры таяклары яки башка чаралары Һәм шулай ук безнең үзебезнең журналистика буенча да беренче адымнарыбыз бар. Ул да булса адымнар Times безнең газетабыз чыгып килә. Әлбәттә, ул әлегә менә ай саен чыкмый, ләкин ярты еллыкка бер чыгу һәм аның сыйфаты ягыннан да ул, әлбәттә, кем булмасын, барыбер аерылып тора. Хореография түгәрәгендә без менә барыбер милли биюләргә игътибар итәбез. Шулай ук безнең Адымнар анимация мультстудиябез бар. Ул анимация буенча шулай ук татар әкиятләрен яки монда инде бер кулинар дәресләрне дип әйтик, мәсәлән, чәкчәк пешерү яки анда ниндер бер мультфильмнарны яки ниндер бер әкиятләрне татар телендә мультфильм формасында бирү, шулай ук әлеге студиянең вазифасы булып тора. Театр бар, татарча театрыбыз, һәм шулай ук әлбәттә өчен милли көрәш. Безнең шулай ук тагын бер үзенчәлек ул инде татарча җомга дип атадык без аны без бу көнне. Безнең укытучыларыбыз калфаклардан киләләр һәм инде ир-егетләребез Түбәтәйдән. Бу көнне татарча гына аралашырга Тырышабыз шулай ук татарча җырлар, татарча яңа сүзләр өйрәнүенә шушы көнне аеруча игътибар бирелә. Әлеге көн дәвамында дип әйтик. Әлбәттә, бу шулай ук менә теге 100% менә без татарча аралашуга әле күчмәдек, чөнки барыбер менә телне белү дәрәҗәсе үсүен үсә, ләкин менә иркенләп аралашырга әле безнең мөмкинлегебез бик җитеп бетми. Ләкин ничек кенә булмасын, өлешчә менә балаларыбыз бар, менә саф татар телен белән аралаша торган балаларыбыз, менә укытучыларыбыз инде алар белән куллану теле аларның әлбәттә татар теле булып тора. Шулай безнең башка партнерларыбыз дип әйткән идек монда. Адымнар ул нинди бер утрау кебек кенә эшләүче оешма түгел. Без менә алты адымнар бар бүгенге көндә Татарстанда. Һәм инде без Түбән Кама адымнары бишенче мәктәп. Һәм без һәр айны дип әйтик, менә бер-беребезгә йөрешеп торабыз, бер-беребезнән ниндидер бер ниндидер бер яңа алымнарны күрсәтәбез һәм бер-беребезгә карап, менә үзебездә дә шундый бирләрне булдырырга тырышабыз. Мәсәлән, шулай ук безнең Адымнар алып буһай иң беренчеләрдән булып ачылган мәктәп. Ул ата-аналар өчен дә татар теленнән олимпиадалар үткәрә һәм безнең ата-аналарыбыз да әлеге чарада катнаша алар. Шулай безнең балалар бакчалары белән һәм инде өстәмә белем бирүче оешмалар белән дә шулай эшчәнлегебез алып барыла. Һәм милли мәгариф кысаларында да безнең, әлбәттә, партнерларыбыз бар ул булса мәсәлән татар татар гимназияләре шушы түбән кама шәһәренең татар мәктәпләре һәм адымнар да менә түбән камада булган милли ниндә булса мәгарифтә юнәлешләр була икән милли юнәлешләр дип әйтик Менә без дә әлеге чараларда бик актив катнашабыз һәм гомумән алганда мәгариф бүлеге безнең мәгариф бүлегенең шундый бер бүлекчәсе дип әйтик инде. Ул һәрдаим безне шулай контрольдә тотып тора. Шуның өчен дә без инде әлбәттә менә татар теленә игътибарны киметмәскә, ә киресенчә аны үстерергә тырышабыз. Кыскача гына алганда, менә без ничек дип әйтә алабыз, менә ни өчен татар телен үстерүдә яңарыш яткылар дип атадым, чөнки рус мәктәбе, рус милләтеннән булган балалар да, әгәр дә инде без татар телен ирекле рәвештә өйрәнергә телибез дип киләләр икән, бу чыннан да зур яңарыш дип әйтер идем. Чөнки массакүләм баш тарткан чорда шушындый балаларның безгә килүләре һәм инде аларның Иванов Петя яки анда Иванов Вадим яки анда Петров Данилларның мәсәлән Мин бу исемнәрне баштан уйлап әйтмәдем, бу чыннан да бездә укучы балалар. Әгәр дә инде әлеге балалар тарих фәнен татарча ятлап булса да менә татар дәресләре буенча өйрәнәләр икән, димәк инде бу барыбер ниндидер бер яхшы этәргеч дип әйтер идем үзебезнең телебезне үстерүдә һәм милли мәгарифне үстерүдә. Һәм шуңа күрә

оештыручылардан да рәхмәт чөнки миңа равил яза рима без бик ашыгабыз без бик тиз барабыз дип инде тигезләнде вакыт өстәмә руләп чыгарасы калмады һәм монда бик күп сораулар килә хәтта минем шәхси нигә килә личкага рима бу әфәнденең контактларын бирә алмассызмы баламны шунда укырга кертәсем килә дип һәм аңа кадәр шундый бер сорау башка өлкәләрдән, башка төбәкләрдән чит шәһәр балаларын бу мәктәпкә укырга кертергә буламы дип сорыйлар. Нәрсә әйтәсем килә, башка төбәкләрдән, әгәр дә инде сезнең балаларыгызны адымнарга бирәсегез килә икән, сезгә, минемчә, бирегә кирәк Актаныш адымнарына һәм Казан адымнарына, ни өчен дигәндә, чөнки аларда интернат бар. Чөнки бездә интернат юк, менә бу проблема булып тора, әгәр дә инде сезнең балагызның тору мәсьәләсе, Түбән Камада тору мәсьәләсе әгәр дә хәл ителгән икән, аны эшләргә була, ләкин хәл ителмәгән икән, бу зур сорау, чөнки бездә менә интернат булмагач, әлеге мәсьәләне хәл итү, нәрсә дип әйтим, җиңел әйбер түгел. Шуңа күрә интернат буларак эшләүче ике мәктәпне мин сезгә әйтеп киттем. Бу да булса безнең адымнар Казан һәм адымнар Актаныш. Менә аларга әгәр дә чыксагыз, минемчә алар сезгә бик теләп сезнең балаларыгызны укытырга әзер булырлар дип әйтәсем килә. Рәхмәт бик зур. Дәвам итәбез. Мәктәп персоналы татар телен беләме? Хезмәтләндерүче персонал татар телен беләме дип сорыйлар уфалар. Әлбәттә беләләр, чөнки мәктәпкә эшкә алганда менә һәрбер кеше белән шәхсән үзем алып барам. Иң беренче сорау татарча беләсезме дигән сорау була. Һәм әйтәм бит, менә безгә рус Рус телле укытучыларыбыз бар безнең. Алар Марина Вячеславовна һәм Ксения Сергеевна. Ләкин менә шулай килеп чыкты, менә алар татарча беләләр үзләренә үзләре. Ну, Марина Вячеславовна ни өчен белә, чөнки аның иптәше татар. Һәм ул гомумән балалардан менә татар исемнәре белән Әминә һәм Сәгалә. Мәдинәме, Мәликәме инде берсе хәтергә керде, исемдә булса, дөрес калган булса. Һәм шулай ук хәтта тек персонал алганда да без барыбер менә татар телле, татар телен белүләрен шарт итеп куябыз. Һәм милләт монда мөһим түгел, чөнки керәшен татарлары да бар. Ничек кенә булмасын, тел мөхитен саклау ниятеннән без барыбер шушы тел белеме критерий буларак эшкә алганда билгелибез. Бик зур рәхмәт, аңлашылды. Дәвам итәбез. Мәскәүдән Ренат Хөснетдинов сорый. Полилингваль форматлы мәктәпләр Россиядә яшәүче милләттәшләр өчен һәр өлкәдә булырга тиеш дисәм, килешәсезме? Адымнар филиаллары буларак, дип сорау бирә. Бүгенге көндә менә полилингваль мәктәпләр, әлбәттә, инде алар филиал буларак башка регионнарда ачылса бик яхшы булыр иде. Ләкин һәрбер әйбер финанска әйләнеп кала, чөнки бу мин хәл итә торган гына әйбер булса, инде күптән бөтен җирдә ачып бетергән булыр идем. Ләкин, әлбәттә, монда безнең республиканың яки регионнарның да бу өлкәдә тырышлыгы кирәк. Шуны әйтәсем килә, без Башкортстан белән тыгыз элемтәдә эшлибез. Әгәр дә менә игътибарга алсак, Түбән Кама түгел инде. Нефтекамск шәһәрен, аларның исемнәре дә безгә якын, Нижнекамск һәм Нефтекамск. Менә анда белем мәктәбе бар, билингваль мәктәп. Әлеге мәктәптә мин март аенда булып кайттым. Һәм ул мәктәп шулай ук менә Башкортстанда булуына карамастан, билингваль мәктәп буларак, татар теленә игътибарны бирүче, тиешле дәрәҗәдә бирүче бер мәктәп булып тора. Һәм инде аларның шулай ук икътисади гына түгел, менә материаль-техник базасына игътибар итсәк тә, шулай ук югары дәрәҗәдә. Менә бу әлеге мәктәпләрдә мин ниндидер бер эталон дип әйтер идем регионнарда эшләүче полиглон мәктәпләр арасында. Шуңа күрә бу эш әкрен-әкрен генә барыр дип өметләнәсем килә. Чөнки бүген Татарстанда бар, Башкортстанда бар, менә башка регионнарда да әкрен-әкрен генә барыбер мондый мәктәпләр ачылмый калмас. Әгәр дә инде безнең татар мәдәни автономияләре шундый инициативалар белән чыгып, полиглоф мәктәпләрен булдыруга үзләренең өлешләрен керттеләр. Минемчә, бу кузгалыр дигән өмет бар. Аңладык. Рашаттан сорау, Артур әфәнде, ишетми калдым. Татар телен сездә процентлап күпме бала укый, дип сораган. Татар телен бездә 100% бала укый. Монда процентлап мин әйткән идем, безгә килгән балаларның тел белү түгел, милләт ягыннан процентларын дип әйтик. Мәсәлән, якынча 30% рус милләтеннән булса, 70% катнаш һәм татар милләтеннән булган гаиләләр. Һәм ничек кенә булмасын, без барыбер һәм һәрберебез текстләрендә дә татар телен инде ул шарт рәвештә укытыла һәм килгәндә без ата аналар белән сөйләшәбез сезгә чыннан да татар теле кирәкме соң нәрсәгә кирәк ул сезгә дигән сорауларны бирәбез һәм инде алар безгә әйтәләр менә без татарстанда яшибез бит ничек инде татар телен өйрәнмисез ничек инде татар телен безгә белмәскә дигән сорау белән үзләренә үк үзләре сорау биреп һәм безгә килгәндә үк алар әзерлек белән киләләр татар телен өйрәнү Йә, шуңа күрә 100% татар телен өйрәнү бездә алып барыла һәрбер сыйныфта да. Рәхмәт бик зур. Сораулар бетте ахры. Журналистика буенча менә тәкъдим бар. Белем радиосы сезгә килергә, танышырга тәкъдим итә. Һәм шушының белән сораулар тәмам дип беләм. Артур әфәнде, сезгә бик зур рәхмәт. бик төпле чыгыш булды. Сорауларны хаман да чатта калдыра аласыз. Әлбәттә, без элемтәдә безнең спикерлар Аллага шөкер, бик ачык элемтәгә тиз керә.